Helo, ddechrau fo. So ia, llongyfarchiadau mawr ar y swydd efo ffermio. Yym dwi'n rili edrych ymlaen i ddilyn yy llwybr ti ac gweld be ti'n cael wneud. Ti'n wreiddiol o Aberystwyth, ti'n gallu siarad am yym lle ti o, diddordebau yym y fferm? Wrth gwrs, ie. Felly, dwi'n wreiddiol o Aberystwyth, dyna lle cefais i fy fy magu, yym, ar ffarm yym cefn gwlad gyda gwartheg, defaid, yy cyffylau ac yn y blaen. Yym, a wnes i jyst mwynhau plentyndod eitha normal o... o plentyn ar y ffarm pen- plentyn cefn gwlad yym pan o'n i'n deunaw symudais i i Gaerdydd am prifysgol yym a wedyn es i byw yn Ffrainc am flwyddyn es i nôl i Gaerdydd i gweithio am bach wedyn sylweddolais i bod angen i fi cael bach o shake up i fy mywyd dewis be o'n i wir eisiau gwneud. Yym, felly es i nôl i Aberystwyth er mwyn cael bach o reset, dwi'n meddwl oedd e. A am lle delfrydol i gwneud reset hefyd yng nghefn gwlad, timod, mor heddychlon ac yn y blaen. Yym, a oedd e'n cyfle bendigedig i fi ailgysylltu gyda'r elfen yna o fy mywyd, bod ar y ffarm, achos o'n i wedi colli fe. O'n i wir wedi colli fe. Yym, a bod yn rhan yna o'r tîm, y tîm, y teulu, achos dwi'n credu dyna beth yw... ffermio, mae fe'n gwaith tîm. Yym, felly oedd e'n oedd e'n fab bod... gallu bod yn aelod o hwnna eto, yym, a gweithio allan be o'n i eisiau wneud. Felly, dwi... wel, mae gen i tŷ yng yng Nghaerdydd, yn lle dwi nawr, yym, a erbyn hyn, achos fy ngyrfa, mae 'na tua dau dau hanner i fy ngyrfa, felly dwi'n rhedeg cylchgrawn ar-lein i fenywod sy'n hoff o flogio ac ysgrifennu, er bod nhw ddim yn proffesiynol. Yym felly dwi'n rhedeg hwnna ond hefyd yym dwi'n cyflwyno, mae gen i bodlediad ac yn y blaen. Yym felly achos bod 'na tua dwy hanner i fy mywyd a fy ngyrfa dwi'n tueddol o ran i fy wythnos mynd i dwy hanner hefyd felly hanner yng Nghaerdydd a hanner nôl ar y ffarm yn Aberystwyth. Wel mae'n amlwg bod ti'n person rili brysur ac dwi 'r un peth, wel mae gallu mynd adre i'r ffarm, i'r awyr agored, mae'n neud i lle... mae'n neud i iechyd meddwl fi loads gwell, so jyst fatha, dim switch off, ond cael y teimlad 'na bod adre, fel ti'n deud, bod rhan o tîm a jyst bod yn dôl yn greiddiau ti. Yym, so ti'n meddwl bod mynd adre, bod fatha bywyd byrlymus y y ddinas, a wedyn mynd yn dôl adre yn ryw fath o calm moment o, wel dwi 'di bod ar ffarm ddim wastad yn calm ond o jyst gallu, ia, switch off rywsut a newid lle. Bendant, timod dwi w- wir yn meddwl bod routine fi'n mwy iachus pan dwi gatre ar y ffarm achos timod achos bod ran anifeiliaid gen i mae'n rhaid bod lan peth cynta yn bore a mae'n rhaid mynd allan dwi'n cael tua dwy awr a hanner tu mas cyn i fi dod mewn. i gael brecwast a dechrau'r diwrnod wrth fy nghyfrifiadur neu rywbeth. Yym, a wedyn timod ma' ma' pethau i wneud ar ôl gorffen gwaith hefyd. Yym, timod felly yy yn enwedig amser yma hefyd gyda wyna fydd 'na bron byth amser tu ôl i'r cyfrifiadur achos does dim amser, mae 'na drama o hyd. Felly timod ma' fe... fyswn i'n bendant yn dweud bod y routine yn well... pan dwi gatre achos yr amser yna tu allan, yr amser yna gyda'r natur ac yn y blaen. Yym, ond timod, dweud hynny, mae fe'n... p- pan dwi'n dod nôl i'r dinas, dwi'n trial replicato hynny mewn ffordd, yn trial gwneud siŵr bod fi'n cael walk tu allan yn bore neu rywbeth, ond dyw e ddim yn teimlo'r un peth. Timod, er hyd yn oed os dwi'n mynd i'r gym, dyw e ddim yn teimlo'r un peth â acshyli bod tu allan a gwneud rhywbeth gyda pwrpas. Felly, dwi bendant yn teimlo fel bod routine fi'n well pan dwi gatre yn Aber. Yym, a a dwi wir angen o. Fyswn i byth yn gallu rhoi'r gorau i hwnna. Timod fi, dwi dwi angen o hyd byw rywle lle dwi'n gallu nipio gatre. Dwi'n cytuno, dwi'n wneud hynna hefyd. So, fel ti'n gwybod, ma' DPJ, y sefydliad DPJ yn wneud efo iechyd meddwl o fewn amaethyddiaeth, yym, a dwi'n gweld o'n bwysig iawn bod bobl yn gallu cymryd, tibod fatha, fatha ti'n mynd adre a jyst gallu rebootio meddwl rywsut, o gallu wneud dy hun deimlo'n well i gario ymlaen. Mm. Yym, be arall ti'n wneud i cadw iechyd meddwl ti a lles ti mewn, tibod, mewn lle da? Yym, mae gwneud siŵr bod iechyd corfforol fi yn yn yn dda yn rhan fawr o fy iechyd meddwl, felly gwneud yn siŵr bod fi'n gwneud digon o ymarfer corff, yym, bod fi'n o leia... p- os dwi ddim gatre, dwi yng Nghaerdydd, o leia g- gwneud yn siŵr bod fi'n wneud o leia a tibod awr o gerdded tu allan neu rywbeth fel 'na, bod yn awr iach, mae hwnna'n hanfodol i fi. Bwyta'n iach ac yn y blaen, mae hwnna'n rhan enfawr ohoni. Yym, a hefyd, tibod pan dwi... achos dwi'n gyrru gymaint, timod, mae bod yn y car yn gallu bod yn niweidiol i fy iechyd meddwl os dwi'n bod yn onest, achos dwi... mae gen i'r amser 'na jyst ar ben fy hunan, a dwi'n gallu teimlo fel bod yn ynysig, timod, mae fe'n rhan fawr o fy- o fy mywyd sy'n ynysig, felly falle wna i trio gwneud siŵr bod gen i galwad gyda ffrind yn yr amser yna. i dal lan, neu hyd yn oed jyst gwrando i bodlediad sydd am iechyd meddwl, am wellbeing neu rhywbeth sydd gen i diddordeb ynddo. Yym, a wedyn dwi yy yn yn y gorffennol, dwi wedi bod i therapi yym ac oedd e'n ran enfawr o fy mywyd jyst gwella. J- jyst o a oedd e'n allweddol. Oedd e'n... mae'r diwrnod yna es i i ddechrau y therapi yn jyst teimlo fel diwrnod mor allweddol. yn gwellhad fy hun, gwellhad fy iechyd, timod, achos o'n i'n ceisio brwydro yn erbyn iselder ar ben fy hunan, a doedd e jyst ddim yn bosib i fi yn bersonol. Oedd e ddim yn bosib i fi gwneud hynny. Yym, a o'n i yn teimlo'n siomedig. I ddechrau, o'n i ddim hyd yn oed yn gweud wrth fy teulu fi. O'n i jyst "O mae pwyntiau 'da fi yn dre". O'n nhw fel "Be?" O'n i fel "O trin gwallt". A wedyn o'n i'n dod gatre oedd gwallt fi ddim wahanol. Ond timod o'n i jyst ddim eisiau dweud mae dyna be o'n i'n wneud. Ond acshyli pan sylweddolais i gymaint yn well oedd e 'di gwneud fi. O'n i fel "Pam ydw i'n cuddio hwn? Mae hwn yn ffab". Timod? A o'n i'n... dwi'n annog unrhyw un os maen nhw gyda'r cyfleusterau i gwneud... ewch achos wnaeth e gwir newid bywyd fi a dwi'n gwybod nawr timod mae 'na'r opsiwn gwneud e ar-lein os mae hwnna'n mwy gyfforddus i rai bobl yym felly ie ma' a d- dwi'm yn mynd i therapi nawr ar y pryd ges i dwsin o sesiynau a oedd hwnna'n digon wnes i a fy therapist fel dewis gyda'n gilydd oedd hwnna'n digon i fi ar y pryd yym ond dwi'n gwybod yn y dyfodol os dwi angen e a dwi'n teimlo yy dwi dwi dwi fyddai'n mynd nôl yn syth a ddim aros nes bod fi wir ar y pwynt mwya isel ai pan dwi'n gwybod bod fi angen o wna i ddim trio brwydro a wedyn mynd "o ok wna i mynd nawr". Dwi jyst mynd i fynd achos mae fe'n ffantastig a mae fe'n rhywbeth dylse bod yn rhan timod normal o'n bywydau ni. Fyse pe bai fi'n torri coes fi fyswn i ddim yn dweud "o dwi'n mynd i paffio ar ben fy hunan". Ond pan dan ni'n drist dan ni'n meddwl "ma' raid wneud". Does dim rhaid wneud. Dwi'n falch iawn bod ti 'di rhannu bod therapi 'di helpu achos dan ni dan ni'n gobeithio yn mynd yn y yn yr direction iawn o gallu hybu ffermwyr Cymru a wel pawb i allu siarad am iechyd meddwl a ddim tibod cael y stigma 'ma allan y ffordd bod o'n do'n i'm isio siarad amdano fo fatha bod ti'm isio deud wrth teulu ti ond y cam cynta i wella ydi siarad amdano fo. Yym so be' 'di prif neges ti i rywun sydd efallai yn mynd drw cyfnod anodd yym ar hyn o bryd? Yym yy siaradwch, siaradwch, siaradwch. Dyna y y y lle cynta. Yym, timod, does dim rhaid i fe bod gyda teulu neu ffrindiau chwaith. Timod, falle bod chi eisiau cadw y darnau 'na o dy fywyd, yym, allan o dy fywyd cymdeithasol, sydd yn hollol fine. A dyna lle, timod, mae'r DPJ a bobl fel chi yn dod mewn, achos rydych chi'n rhoi'r gwasanaeth yna i bobl sy eisiau siarad, ond falle ddim gyda opsiwn amlwg am rywun i siarad iddo. Yym, felly ewch yna a rhannwch achos does dim lot fawr o broblemau allan yna sydd yn unigryw. Mae 'na bobl arall fyse wedi mynd trwy yr un problemau â chi. Yym, felly dwi'n bendant yn annog chi gwneud hynny ac a hefyd, os dych chi ddim yn rywun sydd yn ddioddef... Cofiwch jyst tsecio mewn gyda pobl. Dwi'n credu bod e'n wir anodd nawr, dwi'n teimlo hyn, fel colli yr y cyfleon yna i jyst siarad â'ch dy ffrindiau achos dweud bod chi'n cadw lan gyda'r cyfryngau cymdeithasol nhw, ti'n meddwl "O, dwi'n gwybod be sy'n mynd ymlaen gyda nhw achos dwi 'di gweld bod nhw... maen nhw 'di bod allan nos Sadwrn a dwi'n gweld bod nhw'n gwneud hwn ar dydd Gwener." Ond dych chi ddim gwir gwybod be sy'n digwydd yn eu bywydau nhw, felly cofiwch jyst "Hei, ti'n ok? Ti isie siarad?" unrhyw bryd ti eisiau mynd am coffi, cofiwch checio mewn. A pan mae rhywun yn dweud "Acshyli na, dwi'm dwi'm yn ok" jyst rhowch yr amser yna i gwrando. A does dim angen helpu o hyd. Acshyli y help mwya dych chi'n gallu darparu yw gwrando lot o'r amser. Yym mae hwnna'n rhan fawr o bod yn ffrind yym neu yn aelod o'r teulu dwi'n meddwl jyst gwrando a ddim trial yym, trwsio, achos dych chi ddim o hyd yn gallu wneud hynny, ond mae gwrando i rhywun gallu bod y help mwya dych chi'n gallu darparu. O, brilliant, diolch yn fawr iawn. Yym, mae pob peth ti 'di ddeud yn yn basically deud be' 'dyn ni'n neud fel sefydliad DBJ a ia, 'dyn ni'n falch iawn bod ni 'di gallu cael sgwrs 'ma efo ti a gobeithio wnawn ni rannu ar social media ni, so diolch. O, diolch yn fawr iawn, na diolch, mor hanfodol beth chi'n neud, felly diolch am cael fi.